Хәерле кич. Сәлам барчагызга да. Мине карап ятучыларга, подписать итүче подписчикларым, менә карагыз әле. Бүген ничәнче көн ял итәбез инде. Так. Дүртенчеме, бишенчеме икән. Әйе. Әнә су коенып мендек хәзер. Ашап мендек, ашадык. Чәй, кичке ашка төшәбез аннары. Әйе, менә диңгез бүген каты дулкынлы булды. Дулкын кырыйга чыгарып чыгарып бәрде әбине. Әйе. Дулкын көчле. Әйе, суы җылы булды бүген. Вообще-то, менә хәзер мин ял итеп утырам. Менә балконда кофе эчәм. Кофе эчеп утырам. Приятного аппетита, бабушки. Әйе, әбигә. Ой, балдею, лежу, Сижу, моны бабай да чыкты. Привет, бабасы. Менә ял итүләре рәхәт, килегез барыгыз да. Мондый рәхәтлекне бер каяда күреп булмый. Бу климат, климат та бик рәхәт, климат әйбәт. Әйе, ашат, аннары ашарга килеп куялар. Бөтен җир Чип-чиста, матур, рәхәт ял итәсең, ашыйсың да ял итәсең. Яшь гомерегезне әрәмгә уздырмагыз. Менә без картаеп беткәч кенә мондый рәхәтлекне аңладык. Климаты яхшы, һавасы әйбәт. Әйе. Каран, Урта диңгез буе. Бездә бит инде Кама, Кама, Кама да яхшы, Идел дә яхшы. Монда бөтен төрле һава тагында. Иә, и җылылык та бар монда. Менә шулай төр, бабай анда бер нәрсә калмады. Ага. Әби кебетерде свою долю. Кары кышымы?
Иә.

И тагын банан да үсә диделәр. И менә бу мандарин. Основной җиләк Виктория үсә, ике тапкыр елга алалар икән. Теплицаларында хәзер кып-кызыл помидорлар утыра. Колхоз теплицаларында. Колхозмы инде ул, совхозмы, шундый фермер теплицалары менә шулай иттереп. Гел теплицанда, жардан да саклый ахыр инде ул Шуның өчен әйтелгәндер. Ел буе бирә ди инде. Менә куагында мандаринның үскәнен күрдем. Менә карагыз. Мандарин яшел төстә. Яшел төстә булса да, әйе, ул вкусный, тәмле. Әйе. Менә. Аннары соң киви, пожалуйста. Анда оливкилар разного сорта. Әйе.

Аланнар, яшьләр, булган акчаларыгызны җыеп, менә монда килергә тырышыгыз. Әйе, рәхәт икән ул. Әйе. Төрле җиргә погода төрлечә бүленгән. Әйе, без теге үзебезнең Нигә яхшы дип, безнеке дә яхшы. Ну, әйе, һава, һава монда бөтен төрле инде. Әйе, әйе, монда да яшеллек бар, но монда бөтен төрле яшеллек. Пальмаларын ябыса. Менә шулай иттереп, яшел гомерләрегезне әрәмгә итмәгез. Әйтәм, безнең балалар ел саен баралар. Әни янында барсаң, рәхәт, бер барсаң, гел барасы килеп тора ул дип, э, типмәгә генә әйтмәгәннәр икән. Мин ышанмаган идем.
Күп нәрсәсен Э. аңлап бетермәгәнбез. Күп нәрсәне аңлап бетермәбез. Менә шул 68 яшебезгә җитеп, әти мәрхүм дә ник беркая да ял йортларына, ял, мин үзем ял йортында эшләдем. Э, Ял итәргә бармыйсыз дия иде инде. Без инде аны аңламый идек. Менә дөнья күреп кайтасың, исән-сау гына булып, әйләнеп кайтсаң, менә бит инде нихәллек җирне күрдек, нинди матурлыкларны, мондагы тормышның яшәешен күрдек, аларның өйләрен, коттеджлары ничек төзелгән, аларны вниманиегә биреп, шулай карап кайттык. Мин шулай карарга яратам, конечно, кемнәр яратмыйдыр, может. Ә мин шундый наблюдательный булганга яратам. Әйе. Ана карагыз әле диңгез. Диңгез, диңгезне күрә алмыйча да китәрмен инде, наверное, дип уйлый идем. Әйе, менә аланнар тормышка ашты хыяллар. Әйе. Акча була торып та чыгып китәргә куркты. Әйе, ул самолетка утырып, имеш, ни, андый-мондый хәл булса дип. Документлар артына деревня булды. Әйе, документы, ансы документы дирисең инде. Основной мин э, самолетта чудан курыктым. Аннар, эй, мәтем летчиклар ичә бит әле. Э, Алып барырлар, бара беләләр дип, э, үземне югаттым да. Чикләр чикләр инде пара. Күңелемә юаттым да, күзсез Ходайга тапшырдым да, менеп утырдык. Менә хәзер үз илебезгә әйләнеп кайтсак, Ходайның мең рәхмәтенә рәхмәт әйтермен диясе калды. Менә шундый әйбәт, күңелле ял итәбез. Әйе, менә карап утырабыз матурлыкларны, менә астан нинди пальмалар әнә үсәләр әнә. Бөтен удовствосы бар, барлык удовствосы. Хезмәтчеләре барсы да әйбәт, әйе, әйе, добрыйлар. Татарларны яраталар. Әйе. Аерым. Барсын да яраталар, барсын да яраталар. Әйе, яратмыйлар дигән. Әйе, уважительныйлар. Монда төрле халык ял итә, немецлар да ял итә. М, Африка халкы да бар, алар каян килгәндер. Әйе, ка- ни,

Ял. Ял да кирәк кешегә. Ялсыз гомер буе эшләргә кирәкми. Ялда итәргә кирәк. Киммәтле җир киммәтле җир киммәтлелегенә стоит. Әйе. Менә шуның өчен киммәт дип тормагыз бер нәрсәне дә. Булганда йөрергә, күрергә кирәк. Менә шулай иттереп, ярый, сау булып торыгыз. Бик озак сөйләдем. 8 минутка киткән. Мине карап баручылар, карарга керүчеләр, әйе, туганнар, тумачалар, балалар, оныклар. Мине, мине кем белә? Әйе. Пока сау булып торыгыз, исәнлектә, саулыкта очрашырга язсын.